Omochakano emerongo ebere na isano na ibere. Ekero Isaka konya abeire omogotu, na amaiso aye konya abeire orotutu, atari korora buya, akarangeria Esau omwana oye omotangi, akamoteebia, Omwana one. Ere akamoitabera, naende akamoteebia, Rora bono inche nagotire, Gose timanyeti engaki y'ogokwa kwane? Bono bogoria ebirwanero biao, nabio egochi yao ere ne chinsara, amo nobota bwao. Ogende borabu otware ching'iti ondetere chinyama, erio ndoiserie endagera engiya, eria nyanchete, oyendetere indie, erinde ngosesenie Konde moyo ntarakwa. Bono Rebeka noarenge otegererete ekero Isaka are gokwana nomonwa oye nomwana oye Esau. Ase igo ekero Esau agendete borabu gotwara ching'iti amorentere ise, Rebeka agateebia Yakobo omwana oye, Naigure iso ogoteebia momura omino Esau, Ndetere chinyama chia borabu, ondoiserie endagera engiya indie, erio inyare kogosesenia ase obosio bw'Omonene, konde moyo ntarakwa. Ase igo, omwana one, ntegerera bono aya, aya nkogoteebia. Genda getii ase riicho, ondeetere chimanwa chie chimbori ibere chingiya, na inche nimoroserie iso endagera engiya, eria anchete. Erio oirere iso arie. erinde anyare kogosesenia ritang'ani atarakwa. Korende Yakobo agateebia Rebeka ng'ina, Noroche Esau ominto nomonto obwate amarionya ase omobere oye, korende inche omobere one nomoterere. Aande tata nigo arantabatabe, na inche imbe ase amaiso aye buna omong'ainereria, nyerentere okoragererigwa ribaga ri'ogosesenigwa. Ng'ina akamoteebia, Okorogererio kwao tiga kobe igoro yane. Igwa aya nkogoteebia, rioka, genda ondetere chimanwa echio chie chimbori. Erio agwo akagenda agachirentera ng'ina, na ere akaroisia endagera engiya eria aisanchete. Erio Rebeka akabogoria eanga eria engiya mono ya Esau, omwana oyomotangi. Eye nigo yagachire nyomba mwaye, akayebekera Yakobo, omwana oye omoke, na amasanku aria e chimanwa chie chimbori akamoboyia ase amaboko aye ne rigoti. Erio akabeka ase amaboko 'omwana oye Yakobo endagera eria engiya arosetie amo nomogati. Yakobo akagenda ase ise, akamoteebia, Tata! Ere agaitaba, Naende aa, naye ng'o mwana one? Yakobo akairaneria ise, Ninche Esau, omwana oo omotangi. Nakorire buna gwantebetie. Boka, oikaranse orie enyama y'obotwari bwane, erio onsesenie. Isaka akamoboria, Omwana one, naki gwakora kwanyora ching'iti iga bwango? Akamoiraneria, Monene Nyasae oo, nere ochindetera. Erio Isaka agateebia Yakobo, Inchwa aiga ang'e ase 'nde, ngotabatabe, erinde imanye gose naye omwana one Esau gose tari aye. Yakobo akagenda, akamoika ise ang'e, na ere akamotabataba, akabora, Eriogi rirorio neria Yakobo. korende amaboka naye Esau, na ise tamomanya, ekiagera amaboka aye nigo arenge namarionya buna aya Esau omwabo. Ase igo akamosesenia, akamoboria, Amaene, naye omwana one Esau? Yakobo akamoiraneria, Ee, ninche. Naende Isaka akamoteebia, Yendetere aiga ang'e, mwana one, indie enyama y'obotuari bwao, erio ngosesenie. Ase igo akamoyeirera, na ere akaria, akamoa nedivai, akanywa. Isaka ise akamoteebia, Omwana one, inchwa aiga ang'e ase 'nde, onyunyunte. Erio akamoika ang'e, akamoyunyunta. Isaka agachiokerera rimisu rie chianga chiaye, akamosesenia, akabora, Naama, rimisu ri'omwana one nigo rigotioka buna rimisu ri'omogondo omuya, osesenire n'Omonene. Nyasae akoe ebieri ime rikorwa igoro, na obonoru bwe riroba ne rigesa riao ribe eringe. na edivai boigo, abanto bagokorere, na ebisaku bigotung'amere, obe omonene ase abamino, abana ba nyoko bagotung'amere. Oyogokoragereria, nere naragererigwe, na oyoragosesenie, nere nasesenigwe. Ekero Isaka akoorire gosesenia Yakobo, Na Yakobo karure ase obosio bwa Isaka ise, Esau omwabo agacha korwa ase obotwari bwaye, nere boigo akarosia endagera engiya. Akarentera ise akamotebia, Tata, inchuo orie endagera y'obotwari bwane, inche omwana oo, erinde onsesenie. Isaka ise akamoboria, Naye ng'o? Ere akamoiraneria, Ninche Esau omwana omotangi. Erio Isaka agakumia mono, na koiguswa, akabora, Ning'o oria ocha ondetere endagera engiya na inche naria yonsi, ekero otaracha namoseseni? Ee, nere nabe osesenirie. Esau achia koigwa amang'ana a ise, akarera ekerero ekenene mono ki'obororo, akamoteebia, Inse sini nainche boigo, tata! Korende Isaka akamoiraneria, Oyomino nigo achicha nobong'ainereria, na ere oirire ogosesenigwa kwao. Esau akabora, Inee! tari korokwa Yakobo ase oboronge, naki eye nengaki ya kabere ang'ainereirie ritang'ani akaira omwando one bw'okoiborwa kw'obotangi. Naende bono oirire ogosesenigwa kwane. Naende akamoboria, Tontigereti inche gosesenigwa konde? Isaka akamoiraneria, Rora, namokorire abe omonene obo, na abamwao bonsi babe abasomba baye, naende namoire endagera y'omogondo na edivai, inki rende ndanyare kogokorera aye omwana onde? Esau akaboria ise, Ogoseseniwa nokomogwoka kwabwate tata? Inse seninche nainche boigo, tata ominto. Esau agaaka eriogi, akarera nobororo. Erio Isaka ise akamoiraneria akamotebia, Rora, obomenyo bwao inabobe aare korwa ase obonoru bwe riroba, na aare korwa ase riime rikorwa igoro. Omooro oo bw'esegi nogere obe moyo. Aye nomokorere oyomino, korende engaki neche ere erekong'ie, nobune rikorogoto erio akobekeire ase rigoti riao. Esau akagencha Yakobo ase engencho y'ogosesenigwa okwo ise amosesenetie, agateeba ase omoyo oye ime, Amatuko! ay'okomoreera tata, ng'ang'aare, eri nario ndaite Yakobo. Korende ekero Rebeka atebigwa aye Esau omwana oye omonene agoteeba, agatoma omonto korangeria Yakobo omwana oye omoke, akamotebia, Rora, momura omino Esau ogotianeire ng'a agoite. Na bono omwana one, igwa amang'ana aane, imoka otame gochio Labani, momura ominto aaria Harani. Omenye aroro ase engaki enke goika ekeririanda kia momura omino gekende, ekero endamwamu yaye erakee, na ere. Na ere ebire ayakwamokorerete, erio nintome abanto bache gokorangeria, oirane korwa aroro. Nase ki ndakwerwe nainwe mwensi babere ase rituko erimo? Rebeka agakwana na Isaka, akamotebia, Nigo ngechiri mono ase obogima bwane ase engencho y'abaiseke b'Abahiti. Onye Yakobo Ogochia konyuoma oyomo bw'aba bw'abaiseke b'Abahiti, koreng'ana buna aba bamenyete ase ense ime eye, rirorio obogima bwane ninki borangwenere.